Biex tkompli tibni fuq is-suċċess kbir li għamlet Blateka u eventwalment Blarona, is-sija tkompli tkabbar ir-range ta' crossover SUVs tagħha u fil-fatt illum ħa nipprova it-Tarraco. Dan huwa l-isem storiku tal-belt ta' Tarragona. Biss differenti mill-li jiġri s-soltu flok għażlet l-isem I, id-ditta ngħidiet kompetizzjoni li Fiha pparteċipaw iktar minn 150,000 membru tal-pubbliku u kienu dawn li għażlu l-isem għal din il-karozza. It-Tarraco mibnija fuq l-MQB A2 platform tal-Volkswagen Group li jintuża għal numru ta' mudelli differenti, inkluż it-Tiguan Allspace. Hija mibnija ġo Wolfsburg, il-Ġermanja, u hija l-unika vettura li toffri seba' postijiet fil-line-up ta' mudelli tas-Seat. Kif tafu l-Volkswagen Group jikkonsisti b'numru ta' brands differenti, biss kull brand tipprova timmira lejn settur differenti ta' klijenti ħalli wieħed ma jattakkax lill-ieħor. Is-Seat kienet dejjem d-ditta ġol-grupp li timmira aktar lejn l-udjenza ġovanili u dan tagħmlu primarjament bl-istyling tagħha u fil-fatt jekk nikkomparaw il-Tarraco mal-crossover SUVs l-oħra fil-brands tal-Volkswagen Group, ninnotaw li l-istyling tagħha huwa daqsxejn iktar aggressiv, iktar immirat lejn udjenza żagħżugħa. Biss illum it-Tarraco hija wkoll il-flagship model tad-ditta Seat, l-aktar mudell importanti, mhux daqstant f'terminu ta' bejgħ u numri, ovvjament l-Arona tinbiegħ f'kwantitajiet ferm ikbar, imma bħala showcase biex is-Seat turi x'inhi kapaċi toffri lill-klijenti tagħha. Jeżistu varji trim levels, hemm l-istyle li diġà attrezzat tajjeb ħafna, biss imbagħad l-excellence li fil-fatt qed nipprova llum huwa top of the range u għandu features ta' eleganza, ta' kumdità u ta' teknoloġija li jagħmlu l-esperjenza ta' sewqan ta' din il-vettura waħda superjuri. Għoġobni l-istyling tal-faċċata tal-karozza, partikolarment dawn il-headlamps li huma LEDs imma għandek id-daytime running lights li huma three dimensional distintivi ħafna. Parti mill-excellence package għandek dawn it-twenty inch alloys li rajthom eleganti u jixirqu ħafna mal-karozza. Għandek dawn ir-roof rails li huma tal-chrome u mbagħad għandek il-panoramic roof. Kif tinnotaw is-saqaf huwa kollu ħġieġ biss imbagħad nofsu jinfetaħ ukoll. Il-profil huwa ddettat tajjeb jew ħażin mill-funzjonalità li toffri din il-karozza. Il-fatt li hija seven seater allura għandek tnejn min-nies bilqiegħda wara ifisser li trid tagħtihom biżżejjed headroom għalhekk is-saqaf jibqa' ħiereġ dritt u mbagħad fejn forsi ftit kompetituri jispiċċaw bi styling daqsxejn bland għax ikun ċatt, hawnhekk xorta kkreaw element ta' sportività u aggressività. Naraw ħafna influwenza bej id-ditti tal-Volkswagen Group, partikolarment Audi u Seat u jekk inħarsu perkażu lejn l-indicators huma indikazzjoni ċara ta' din il-kollaborazzjoni. Allavolja l-istyling fuq barra jibqa' wieħed mill-iktar fatturi importanti meta wieħed qed jagħżel karozza ġdida, fl-opinjoni tiegħi ħafna iktar importanza trid tingħata fuq ġewwa tal-vettura, għax dak huwa l-post fejn is-sewwieq u l-familja tiegħu ħa jkunu qed iqattgħu l-ħin. U fil-verità iktar ma tkun komda u toffri teknoloġiji u innovazzjoni, iktar l-esperjenza tas-sewqan ta' din il-karozza ħa tkun pożittiva. Minn dan l-aspett it-Tarraco żgur mhijiex ħa tiddiżappunta Effettivament l-istyling huwa minimalist. Mhijiex esaġerata, għandek ċertu sempliċità li lili togħġobni ħafna. Imma mbagħad għandek ergonomics u funzjonalità li huma brillanti. U forsi l-iktar ħaġa li impressjonatni hija l-kumdità ta' din il-karozza. Nibda bl-ispazju, hawnhekk quddiem id-driver għandu ħafna ħafna spazju anke jekk kun twil, ħafna adjustment kemm fis-sit u fl-isteering wheel. Ovvjament id-driving position hija elevata, għandek viżibilità tajba ħafna u kif għadt headroom anke b'dan il-panoramic sunroof xorta jibqa' adekwat. Il-passiġġier l-istess sitwazzjoni. Inħares lejn il-kumdità minn kull aspett. Araw daqsxejn id-daqs tal-bibien u kemm jinfetħu. Kemm hu faċli biex tidħol u toħroġ minn ġol-vettura. Anke hawn wara. Araw daqsxejn l-aċċess kemm hu faċli u x-shape tas-seats li għandek ħafna post fejn iċċaqlaq saqajk u tibqa' komdu. Araw daqsxejn l-istyling tas-sit ta' wara kemm jidher komdu u kemm għandek legroom. Fil-fatt għandek spazju kbir anke taħt is-sit ta' quddiem li huwa elevat biex tista' ċċaqlaq saqajk u tkun komdu. Apparti minn hekk dan is-sit huwa maqsum terz u żewġ terzi u t-tnej qegħdin fuq ir-rails allura tista' tressaq is-sit 'il quddiem u lura u anke l-dahr huwa reclining. Għandek triple zone air conditioning, jiġifieri kull żona tal-karozza għandha unit għaliha biex tkessaħ jew ssaħħan skont il-bżonn. Hawnhekk naraw li anke s-seats ta' wara huma msaħħnin u mkessħin u fil-fatt għandek aċċess għal USB u charger jekk wieħed għandu bżonn. Li għandha partikolari din il-karozza li ħafna drabi meta jkun seven seater l-aċċess għal wara jkun minn naħa waħda biss. Biss fil-verità hawnhekk qed inħarsu lejn aċċess miż-żewġ naħat tal-karozza li hija xi ħaġa unika. Biex inkun onest magħkom iktar niddiskrivija bħala five plus two fejn joqogħdu ħames adulti komdi biss dawn iż-żewġ seats naħseb iktar iddedikati għal tfal għaliex xi ħadd persuna kbira bħali żgur mhux ħa jkun komdu. Naraw il-faċilità li biha ttella' u tniżżel is-seeds addizzjonali fil-fatt kull ma tagħmel tiġbed dan il-kurdun u jitilgħu. Għandek ftit luggage space anke jekk tkun seba' minn nies biss mill-esperjenza personali tiegħi meta l-karozza tintuża bħala seven seater u per każ waħda vjaġġa barra minn Malta Allura għandek bżonn bħala aċċessorju kaxxa fuq is-saqaf tal-karozza fejn tista' tpoġġi l-luggage għax hawnhekk żgur mhuwiex suffiċjenti. Biex tniżżel is-seats kif għadna huwa proċess faċli immens u hawnhekk naraw li jikber il-luggage space sostanzjalment u xorta għandek spazju għal ħamsa min-nies. Imbagħad jekk trid iktar spazju kull ma tagħmel twaqqa' is-sit ta' wara billi tuża dan il-lever u naraw li xorta trid tmur fuq is-sit u tillokjah, imma mbagħad l-ispazju huwa verament verament sabiħ u anke per każu bicycle mingħajr m'għandek għalfejn iż-żarma roti minnha toqgħod għat-tul tagħha. U jekk dan it-tul kollu mhuwiex biżżejjed, is-sit tal-passiġġier jinżel ċatt ukoll, ħalli jekk tkunu ħa tmorru tixtru xi arblu għall-bandiera 'l fuq il-bejt, ikollkom fejn tpoġġuh. Fejn tidħol teknoloġija t-Tarraco attrezzata tajjeb immens, għandek id-digital cockpit, l-ewwel li konna rajnih tiftakru kien fl-Audi TT, għandek it-touchscreen 8 inch bil-proximity sensor meta tavviċina idejk immedjatament il-buttuni jsiru ikbar ħalli jkollok aċċess iktar faċli, għandek full smartphone integration li jfisser għandek anke Apple CarPlay u Android Auto U għandek anke l-wireless charging għall-mobile phone. Għandek ukoll Beats sound system li tinkludi numru ta' speakers u subwoofer. Is-subwoofer qiegħed ippożizzjonat ġewwa l-spare wheel li qiegħed taħt iż-żewġ seats ta' wara, ġifieri jekk ikollok puncture trid tkun jew tekniku ġenju jew inkella iċċempel għall-għajnuna. Parti mill-Excellence Package jiġu dawn is-seats li kif tinnotaw għandhom tliet tipi ta' materjal Differenti għandhom il-ġilda, għandhom l-alkantara, biss imbagħad il-parti fejn joqgħod darek huwa tad-drapp, allura ma jkunux daqshekk sħan meta jkollna il-lata sħana tas-sajf. U interessanti wkoll fuq wara tas-sit għandek collapsible table u apparti li titla' l-mejda għandek ukoll sezzjoni li toħroġ bħala cup holder. Ovvjament jekk għandek it-tfal u jkunu qed jieħdu snack għandhom ċans li inqas saħam ġula. Fis-sewqan it-Tarraco sorprenditni għax tara karozza kbira 4.6 metri. Biss darba tibda s-suq hija iktar viċin karozza fis-sewqan milli SUV. Fil-verità għandek driving position elevata u viżibilità tajba ħafna, il-ħġieġ kollu kbir, partikolarment it-twieqi ta' wara huma verament kbar u jinżlu kollha. Biss illum ħafna drabi ħa nużaw l-air conditioning allura ma tiftaħhomx. Imma l-viżibilità tibqa' tajba mmens. Billi karozza għolja stennejt ukoll li jkun hemm ftit body roll meta tieħu kantuniera daqsxejn bis-saħħa. Biss fil-verità l-karozza għandha road holding tajjeb ħafna, għandha grip tajjeb mal-art u fil-fatt is-suspension qiegħda bbilanċjata li Tagħtik rikba komda anke jekk tgħaddi minn fuq xi tħarbit, il-karozza ma tagħtikx dawk id-daqqiet li jdejquk. Iżs fl-istess ħin meta tieħu l-kantunieri l-karozza hija riġida u żżomm il-linja li ttiha b'perfezzjoni. Ħadt gost ħafna li l-karozza li tawni nipprova hija four wheel drive u bid-DSG automatic gearbox għax personalment ma naħsibx li nikkonsidra nixtri l-karozza mingħajru. Id-DSG m'hemmx ħafna xi tajt fuq u għandek transition ta' gear exchange smooth u fil-fatt għandek ukoll il-pedal shifts mal-istering jekk tixtieq tintervjeni U tibdel il-gerriet kif trid int mhux kif trid il-karozza. Il-four wheel drive insibu tajjeb jekk per każu ħa nittowja xi ħaġa jew inkella qed insuq barra minn Malta u forsi tlajt f'xi muntanji u jkun hemm xi żliq jew silġ eċċetera. Fil-fatt il-karozza għandha numru ta' modes li jekk inti mort off-road fl-imħarbat jew mort proprju fis-silġ tagħżilhom u l-karozza taġġusta ruħha biex tagħtik l-aħjar traction u l-aktar livell għoli ta' sigurtà. Fis-sewqan normali, il-four wheel drive issibu jekk per każu għaddej speeds daqsxejn elevati u forsi l-karozza tħoss li qed tmur daqsxejn minn wara allura l-karozza tibgħat ftit traction fuq ir-roti ta' wara biex inti żżomm kontroll assolut tal-karozza. F'fatturi oħrajn l-isteering huwa verament ħafif, dirett u preċiż, għandek suspension li qiegħda kkalibrata sew, jekk Tħares lejn kumdità, Tidħol fit-tħarbit il-karozza tibqa' komda, ma ddejqekx bit-taħbit, biss mill-banda l-oħra meta qed issuq anke bl-għajnuna tal-four wheel drive bi speeds elevati l-karozza għandha grip tremend. Apparti minn hekk karozza li fiha ħafna gadgets li jagħmlulek ħajtek aktar pjaċevoli, l-esperjenza tas-sewqan aħjar. Jien naf perkażu għandek is-satnav li tista' tuża l-iskrin fil-cluster biex tirriproduċi l-mappa u anke tista' tiżżumja fiha. Għandek it-360 degree camera hekk kif titfagħha reverse, immedjatament qed tara s-surroundings tiegħek kollha, allura tista' anke f'spazji daqsxejn dojoq tista' timmanuvra mingħajr ma tagħmel ħsara il-karozza. Għandek ukoll il-faċilità li l-karozza tipparkja waħedha. Għażla totali ta' erba' magni, tnej petrol u tnej diesel l-aktar relevanti għas-suq lokali huma il-1.5 petrol li tiżviluppa 148 brake horsepower u tiġib gearbox manwali, u mbagħad id-diesel li tiżviluppa l-istess 150 brake Tista' tkun jew manwali jew nkella kif inhi armata di, bid-DSG gearbox u four wheel drive. Kif tennejt qabel issa ili għaxar snin b'vettura personali li għandha l-option ta' seba' postijiet u fejn forsi meta xtrajtha kont ngħid dawk żejda mhux ħa nużhom. Tistagħġeb tul is-snin kemm-il darba fil-fatt tiġi bżonnhom. Biss apparti dan il-vantaġġ ta' seba' postijiet, it-Tarraco ġġib aktar affarijiet interessanti lill-konsumatur. Il-fatt li hija Seat, parti mill-Volkswagen Group, u kif għadna u kif rajna hemm ħafna teknoloġiji li ġeneralment issibhom issibhom fil-premium brands u llum qegħdin transmessi anke f'din. Allura il-verità hija li qed tixtri karozza